Enfant de moyenne, 205 mètres. La slama-nwen ay tmaten di setmala qbayl. Ad nuɣal tameddit-agi ad nmeyyez lemɛana lqimat inefɛen zat Rebbi. Lqima inefɛen mačči d lḥaǧa ifessusen, lḥaǧa n wudem kan. Mi ara nmeyyez lqaymat i nefɛen deg ddunit n bunadem, yeɛni lqaymat i ttdummun ɣer laxert d tudert n dayem, ad naf lqayet nezzeh, ur izmir ara ad ten-ifhem bunadem s lekmal. S lmital, win yesɛan tmurt ad izreɛ deg-s irden, temẓin neɣ kra n zzerriɛa nniḍen, dɣa ad iqelleb seg-s lweqt-is, lɣella, nnɛama inefɛen i tuččit, ur ittqellib ara seg-s leḥcic ur nenfeɛ ara. Lqayma iffren deg lmetla-agi d ta, Tamegra ur tenfeɛ ara ḥaca ma teɣli zerriɛa deg wakal lɛali. Ayen yeḍrun s uɛeqqa-nni seddaw lqaɛa d sser yettwaffren ɣef leɛqel n bunadem. D Ṛebbi kan i yessnen ayen yexdem s tuffra-is iwakken ara terr lɣella di lweqt n tamegra. Lqima inefɛen deg ddunit n bunadem d lḥaǧa iḍerrun s tuffra gar-as d Ṛebbi. Mačči d lḥaǧa ifessusen neɣ lḥaǧa n wudem kan. Medden imiren ttwalin lxilaf gar tikli n bunadem-nni d wid i s-d-izzin. Ataya-s i gwawel Rebbi, lmettel i geḥka Sidna Ɛisa, i wakken ara nefhem lmeɛna n wayen i awen-nniɣ. Walit afellaḥ izerɛen zerriɛa deg wakal-is, kra deg-s ad yeɣli deg ubrid, ad ittwaɛfes, ad iqur, dɣa ad d-asen yifrax ad t-ččen. Kra nniḍen ad yeɣli ɣef irig ubrid anida ṭṭuqten idɣaɣen ulac akal aṭas. Zerriɛa ad tuɣal ad temɣi bihennfi, lameɛna mi ara yeqwi yiṭij, neqla ur nesɛi ara iẓuran imi ulac aṭas wakal ad tqur. Kra n zerriɛa nniḍen ad yeɣli gar isennanen d ucikaw. D isennanen i iǧehden ɣef nneqla ileqqaqen, dɣa Mi ara temɣi nneqla isnanen ad tt-ɣemlen. Lḥemdula, ad yili, ayen ara yeɣlin deg wakal lɛali, ara yefken seg yiwen uɛeqqa, meyya, neɣ settin, neɣ tlatin iɛeqqayen nniḍen. Smeḥset tura i lmeɛna n lmettel-agi. Mi isel walbeɛḍ i wawal n Rebbi, ittas-d Cciṭan am ifrax-nni ad ikkes wawal-nni iɣlin deg wul-is, iwakken ur iceffu ara fell-as. Win ittuzerɛen deg umkan iḥesmen d win isellen i wawal s lefraḥ, lameɛna ur yesɛi ara iẓuran deg yiman-is, ur yettdummay ara. Mi ara yeɣli ddiq neɣ uqehhar, ɣef ddemma n wawal-nni, ad yaf imiren deg-s ssebba n uɣelluy. Win ittuzerɛen gar isennanen d win isellen i wawal, lameɛna idebdeb s leqquren-agi d lerzaq. Leḥwayeǧ-agi iɣemlen awal-nni, ttarran-t mebla nnfeɛ. Win ittuzerɛen deg wakal lɛali, d win yessellen i wawal ifhem-it, ittarra-d lɣella i lɛaḍima n Ṛebbi deg tikli-ines.
Sina Ɛisa ittmeslay d lɣaci s lmetul. Tettwakemmel wawal-agi i d-inṭeq nnbi Icaɛya f lqern-agi yesseɣren ul-is, yesseɣren imeẓẓuɣen-is neɣ allen-is f lḥeqq d tidet. Fkiɣ-d lmesla-agi f zerriɛa-agi d awal n Rebbi. Akal d isemma d ulawen n leɛbad. D isemma i mi ara yettḥas yiwen i wawal, deg lweqt-nni d isemma yefreḥ nezzeh xaṭer iwala d ṣṣeḥ, iwala d abrid. Walakin iblis, ayetma, Iẓra Ṛebbi iwqem f lǧalas times belli ad ikcem ɣer ɣur-s alexxer n ddunit. Walakin ur ibɣa ara ad iruḥ weḥd-s, ibɣa ad yawi lumma ma yezmer irkul yid-s. Walakin ad ḥemdeɣ Rebbi, ad cekkreɣ ass-a, mazal llan aṭas lmumnin, mkul lǧens, mkul tamurt, mkul lluɣa. Ɛla xaṭer Sidna Ɛisa yesɛa tazmert akter n yiblis yellan deg ddunit yettmennin ar lexsara, ixeddmen ar lexsara. Walakin kra n win yumnen s Ɛisa, isellek-it seg wayagi, xaṭer awal-is d tudert, awal-is iṣeḥḥa. Kra n win yumnen s laman, ifka-yas ul-is ad t-izdeɣ, winna ḥseb-it Yeǧhed, ḥesbit, izmer ad yini ala wagi lexṣra, ala wagi d yir abrid. Nekki d lmumen, nekki ad xedmeɣ abrid Rebbi, d wa i d abrid i glaq ad ttbaḥeɣ. Lɛebd d i glaq ad iṭḥess i wewwal Rebbi, ittusemma ad s-iṭḥess Sslaman, ma yessen belli deg ddunit-agi yella ẓẓur, yella lbaṭel, yella ccer akked lmazirya, ilaq bnadem ad iṭil f acu n ssebba i llant akk leḥwayeǧ-agi, yeɛni Ṛebbi ur ntittwali ara, walakin Ṛebbi yenna-d ayen tzerɛeḍ deg ddunit ur tmegreḍ. Ihi ayetma, deg ddunit-agi, f lbeɛd n Rebbi ara lexsara yella bunadem. Ulamma ɣas neẓra-t akkagi, yesɛa idrimen, yebna, yesɛa ṭṭuwbilat, yesɛa ayen yebɣu yesɛu deg ddunit-agi, walakin akken ay qqaren Iṛumyen, ayagi s artificiel. Cɣel n zzux kan s berra akken iqal, walakin s zdaxxel yerka. Ihi a yetma, ṣfut ulawen-nwen. Amek ara neṣfum ala Sidna Ɛisa i izemmer a ken-iṣfu, ɛlaxaṭer s idammen-is imaren f ṣṣalib-a, f lǧayla-s Idammen-nni f lǧal-nneɣ i yefka i tudert-is bac a ɣ-issired g lwesx, a ɣ-issired g ddnubat-nneɣ, a ɣ-issired g lxesṭara-nneɣ akkit. Walaken d wacu-s ara ɣ-issired? Win yumnen s-is, win t-iqeblen, a s-ini, Ya Sidna Ɛisa, ɛeqleɣ ass-a belli tusiḍ-d f lǧal-aw ɣer ddunit. Ay temḥuḍ ddneb-iw. Wa teldiḍ allen-iw af s tidet, af ṣṣeḥ. Wagi temleḍ abrid n Ṛebbi, imi tenniḍ deg wawal-ik, kečč i d abrid i ttawin ɣer Ṛebbi. Ihi ay ayetma, qeblet Ɛisa seg ulawen-nwen.

Ma neqbel i deg ulawen-nneɣ s lefraḥ, am akken akka lɛali iqbel zzeriɛa, Sidna Ɛisa yezmer ad ibeddel tikli-nneɣ. Ittwekteb awal Ṛebbi d lḥi, diɣen yezmer, ittmeyyiz ixemmimen d ṛṛay n wul. Ayagi mačči d lecɣel n wudem kan. Akka ur netbeɛ ara Ṛebbi s uqummuc kan, lameɛna ad nesɛu lmɛaceṛ yid-s kul ass, imi ddnub i aɣ-iferqen yid-s yekkes. Lmuɛacra-agi s Ṛebbi i yellan d yiwet n lqaymat inefɛen deg ddunit n bunadem. Acḥal n medden ur bɣan ara lqaymat inefɛen deg ddunit-nsen ala xaṭer ttaggaden-tent. Ḥessis at yimeslayen-agi n wawal n Ṛebbi. Si Llanǧil iqqar-aɣ-d wawal n Ṛebbi, Luma lqern-agi, luma tesɣer ul-is, tesɣer imeẓẓuɣen-is, amer ad ten-sfehmeɣ, amer ad ten-sseḥluɣ si leɛtab-nsen. Llanǧil ittwakteb, inna, Daymi i asen-heddreɣ s lemtul, ɛlaxaṭer mi ttwalin, ur ttwalin ara, mi sellen ur sellen ara, ur fehmen ara, f nutni yettwakemmel ccira ayagi n nnbi Yecɛya, tsellem s imeẓẓuɣen-nwen ur tfehmem ara, teṭṭalayem ur tettwalim ara. Imi ulluma-agi yuɣal yeqqur, imeẓẓuɣen-nsen daɣen uɣalen ẓẓayit. Qqnen allen-nsen amer ad walin s wallen-nsen neɣ ad slen s imeẓẓuɣen-nsen. Sseɣren ulawen-nsen amer ad ten-sfehmeɣ neɣ ad ten-sseḥluɣ. Lameɛna, d tiseɛdiyin wallen-nwen ɛlaxaṭer ẓerrent, d imeẓẓuɣen-nwen ɛlaxaṭer sellen. Qqareɣ-awen s tidet, aṭas n lembiyyat D iḥeqqiyen mi nnan, ad ẓren ayen tẓerrem ur t-ẓrin ara.
Ncala a yetmaten d yessetma, ur tlam ara gar wid yesɣaren ulawen-nwen ɣef Sidna Ɛisa, Awal n Rebbi, izemren ad ibeddel tikli-nneɣ, ad aɣ-yerr ɣer lemɛaccra ikemlen d Rebbi, iwakken ara naf lqayma-agi inefɛen, ittilin mačči d lecɣel uqemmuc kan, mačči d ddin n wudem.

Boîte postale 141 Monte Carlo Monaco s taqbaylit nnuba lexbar n lxir tabwat n tibratin 141 Monte Carlo Monaco ḥassiset kull durt assen tlata ɣef lɛecra deg yiḍ ɣef ande moyenne 205 mètres Radio Monte Carlo